Mab-den zo ul loen politikel hag o vezañ politikel e teu da vezañ istorel hag ar pezh zo politikel hag istorel a zo stadel. Setu perak ez eo an den brezhon un den istorel kreñv o vezañ en ober an emsav. peogwir n'eus nemet eus Breizh en Emsav e brezhoneg evit sevel ar Stad vrezhon. Setu perak ez eo buhez an emsaver brezhon en Emsav, e brezhoneg E yezh an Emsav, e pep lec'h m'emañ an emsaver, war an douar, rak kefridi speredel ez eo an Emsav peogwir an emsaver a zo e bal sevel ur Stad Breizh hengounel Evel-se, ur stad speredel ha n'eo ket ur stad kefridi armerzhel ganti evel m'emañ ar Stad Frañs o ren ar Bretagne, ar Bretagne proviñsel evel-just, Breizh o vezañ broadel. rannvroel europat. Setu perak emañ an emsaver o plantañ bepred an hevelep tach, oc'h heuliañ bepred an hevelep hent o vont war-zu e uhelvennad, a zo adlakaat ur stad vrezhon en istor ar bed, hag e holl oberennoù E holl vennozhioù zo kenurzhiet war-zu ar pal-se, ar finvez-se, an uhelvennad-se. Anat eo ne cheñch ket mennozhioù bemdez peogwir Emañ en istor er stêr Crain, an den breton eus ar proviñs Bretagne e Frañs, zo en istor er stêr Gwan peogwir emañ oc'h heuliañ istor ar Frañs. Trevadennet ha ralekaet ez eo, hogos er-maez an istor ez eo. Setu perak emañ oc'h heuliañ e anien, e natur, setu perak e cheñch mennozhioù dibaouez, evel holl Frañsizien o vont eus an tu-kleiz politikel gall betek an tu-dehoù, hervez ma tro an avel. En istor ar Frañs evit ma c'hellfe-eñ lonkañ, debriñ, beveziñ. Ha setu tout. Emañ en ur sevenadur gant ur yezh n'eo ket e hini. N'eo ket bet krouer ar sevenadur-se. Setu perak eo disheñvel-tre eus an emsaver ha ne gompren ket mat an emsaver. N'int ket. En hevelep istor, unan zo en Emsav en istor Breizh, egile zo er mouvement breton en istor ar Frañs hag ar proviñs Bretagne. Diaes eo d'an dud a zo plijet gant ar saviad a-vreman er stad Frañs hag er gevredigezh Bretagne hag emgav mat gant rannyezhoù ar proviñs Gall-Bretagne diaes-kenañ eo dezho kompren petra eo yezh ar stad vihan a zo an emsav da ziorren gant e yezh nevez, e yezh stadel, yezh an emsav, a rank emziorren, kreskiñ betek sevel frammoù nevez, frammoù ar Stad vrezhon, ar Stad Breizh, er sevenadur nevez europat, ar sevenadur europat, ar sevenadur, ar rannvroioù evit lakaat da emdreiñ an denelezh gant e yezhoù ha n'eo ket chom gennet gant yezhoù an dremened, ar rannyezhoù er proviñsoù a glote gant buhez kantvedoù tremenet, yezh an Emsav a glot gant buhez ar bed a-vreman. Anat eo ne ran ket gant pouez-mouezh a-ziwar ar maez, gant pouez-mouezh rannyezhoù o klotañ gant buhez an tremened. Holl yezhoù ar bed o deus emdroet hervez buhez ar bed, buhez an denelezh. Se zo lezenn mab-den, n'eo ket un dra naturel. Mab-den n'eo ket ul loen nemetken. Dont a ra den o vezañ politikel, istorel, sevenadurel ha neuze stadel evit stummañ framm an aotrouniezh evit leviañ merañ ar gevredigezh. Setu petra en deus graet ar framm gall evit lakaat Breizh da vezañ Bretagne e galleg. Neuze setu petra a rank ar framm brezhon an emsav. evit lakaat Bretagne da vezañ Breizh en-dro, en Europa nevez ar pobloù bihan. Ya, krabiset e rank bezañ pladenn an emsaverion, keit ha ne vo ket bet a-benn an Emsav da sevel ar Stad vrezhon. An emsaver zo un den sevenadurel, politikel, n'eo ket naturel, n'eo ket loenel, ne cheñch ket emzalc'h dibaouez hervez ehanien hag he faltazi o treiñ trumm en natur, evel m'o deus desket galleg arnevez an holl Fransizion eus forzh peseurt orin e vefent, e rank deskiñ brezhoneg post-arnevez an holl dud a fell dezho bezañ Brezhoned Aer Vreizh, post arnevez Aer Vreizh, europat ha n'eo ket mui chom Bretoned er Bretagne c'hall. Abaoe mil c'hwec'h kant tregont pemp bloaz, abaoe dilestradeg kentañ brezhoned Leviet gant ar yezhour roman Maksen Vledig abaoe en deus ar brezhoneg emdroet en deus kresket en deus kemmet betek bezañ ar brezhoneg eus preder breman eus al liamm eus nidiad eus hor yezh eus Imbourc'h, eus kelaouennoù all savet gant tud nevez, gant tud yaouank. Brezhoneg, ar gelaouenn Aber n'eo ket mui brezhoneg, Maksen Vledig n'eo ket mui brezhoneg. an naontekvet kantved, met ez eo brezhoneg memes tra o c'hemdreiñ, o vont war-raok en istor, en istor Breizh hag en istor Europa evel kentañ riez en Europa ar riez roman a zo o adsevel bremañ gant Europa nevez. Setu perak e kemer en-dro e holl ster istorel ar brezhoneg savet gant ar bobl vrezhon nevez. Ar stad jakobin zo o kouezhañ a zo o pilat tamm-ha-tamm gwella-se. An emsaverion a yelo d'e c'hobidoù, evel ma'z aio da obidoù an Unaniezh europat a-vreman, sujet da Wall Street e New York, o varvouzañ ar Stad jakobin gall, bevet Breizh, bevet ar yezh europat kevreadelour. Europa gante holl fobloù dieubet deus ar stadbroadoù, ar stadbroadoù meur o flastrañ an holl bobloù bihan aboae kantvedoù en Europa hag er bed a-bezh. Dazont an denelezh a-enep hollveli an arc'hant a zo e kont. Bevet Breizh, bevet Europa, bevet prederouriezh keltiek hag europat dre vras, evit ren ar Stadoù, aleviañ ar pobloù war-zu ar furnez a rank ren ar bed, ar gwir enep ar bed. betek an trec'h, kevac'h.